Хуымӕтӕджы нӕ хонынц Ирыстон зӕдты бадӕн, табуйаг зӕхх. Ахуыргӕндтӕ куыд сбӕрӕг кодтой, афтӕмӕй нӕ хӕхбӕсты, хуссары ӕмӕ цӕгаты ис ӕнӕхъӕн минӕй фылдӕр табуйаг бынӕттӕ. Куыд зонӕм, афтӕмӕй кувӕндӕттӕ та ирон адӕм сӕхи фӕндмӕ гӕсгӕ никуы арызтой, фӕлӕ-иу ӕрмӕст Хуыцау йӕхӕдӕг истых дауӕй куы бацамыдта адӕмӕн уӕлӕрвтимӕ баст сыгъдӕг бынӕттӕ, уӕд-иу уыцы ран равзӕрдис ног дзуар. Таурӕгътӕм гӕсгӕ Хуыцау алы ком, алы хъӕу дӕр бафӕдзӕхста йе сконд зӕдтӕ ӕмӕ дауджытыл. Бабар кодта ирон адӕмӕн ахӕм ӕмбисонды, рӕсугъд ӕмӕ куырыхон кувыны ӕгъдӕуттӕ хъуыддӕгтӕ. Лӕгӕн йӕ уды фарн, йӕ уӕздандзинад, йӕ кадӕмы намыс сыгъдӕгдӕр ӕмӕ хъомысджындӕр чи кодта. Ӕмӕ ма сын радта стыр амондджын фадат, рухс куывддон бынӕтты, дзуӕртты ӕргомы хуыз ӕмӕ ахъаз исын. Бирӕ амӕй диссагдӕр таурӕгътӕ баззад ирон адӕмы ӕвӕджиауы бастдзинады тыххӕй табуйаг сыгъдӕг тыхтимӕ. Бирӕ ӕцӕг хабӕрттӕ фехъусӕн ис дзорты ӕххуысы тыххӕй абон дӕр. Ӕрлӕууын кӕнӕм нӕ зӕрдыл уыдонӕй цалдӕр. Афтӕ Дӕргъӕвсгомы Гуццаты Найфаты дзуары лӕджы зӕрдӕбын куывды фӕстӕ карз ӕмӕ тыхджын тбау Уацилла дзӕбӕх кодта, дохтыртӕ кӕмӕн не ххуыс кодтой, ахӕм рынчынты, хӕйрӕджджынты.
Хъобанӕй Дзуццаты Алихан, зӕгъгӕ, мӕ уӕхсчын лӕппу, ахӕм. Ӕмӕ фӕйнӕг, стӕй сантиметр уыдаид йӕ ширина, Хол баст уыди. Мӕхицӕй стӕй кӕй федтон, уый баст. Ӕмӕ ӕвзӕрсыхӕй дзырдта, мӕ ӕмӕ зӕронд лӕгтӕ, стӕй йӕ дыууӕ хойы. Йӕ мад ӕмӕ сӕ дзы цалдӕр чызджы йемӕ. Ӕмӕ мӕ фыды мад куывта, уымӕн ӕмӕ хӕдзар ницуал уыдис. Ныр махӕн ӕфсӕн Гуццаты кӕстӕрты рӕхджыут ӕмӕ уӕ ме нкӕуынчъыгӕн мӕ ахуыр хӕдзар лӕууӕм, мӕ фыды мад куывта. Ӕмӕ Куы скуывта бӕгӕне, уӕд рӕхсӕн фыццаздӕр ацаходын кӕнынц, стӕй физонӕгӕй дӕр. Ну амӕн дӕр, соответственно, йӕ физонӕгӕттӕ йемӕ уыдысты. Кусаргъа кодтой мӕ. Мӕ дӕндаг хъясӕн нындӕгъд кодта. Мӕ мӕ фыды мад афтӕ зӕгъы, кардӕн йӕ дӕндӕгтӕ байгом кӕнут ӕмӕ йын кувӕггаг ауадзут. Ӕмӕ йын лӕппуты йӕ дӕндаг фӕйд кодтой ӕмӕ адон куы ауагътой, уӕд мӕнӕ цыма цынӕ турни радтой, афтӕ фынӕйи. Михаил бӕсты афтӕ акодта ӕмӕ афтӕ зӕгъы, кӕм дӕм дӕн, кӕм? Йӕ амӕлӕты бонмӕ уый йӕ бон никуы ныууагъта, ӕд кусартӕй ардӕм фӕзыди.
Ахӕм ӕххуыс ма кодта Хуссар Ирыстоны Джеры дзуар. Ахӕм рынчын-иу чи уыди, уый-иу мӕ ныхасы дзуар бынмӕ скодтой, мӕ уӕй бӕндӕнтӕй бабадт.

Дзывгъисы дзуары фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ уыд бирӕ дзуары лӕгтӕ. Уыдоны куывд Хуыцаумӕ кӕй хӕццӕ кодта ӕмӕ адӕмӕн лӕгты дзуар ӕргомы хуыз кӕй кӕны, уый тыххӕй нын радзырдта Беслӕныхъӕуккаг Алыккаты Тотрадз. Сывӕллонӕй уый фарӕзта зонг, ӕппындӕр нӕ дзырдта. Гоби лӕппуйы кӕйдӕр амындмӕ гӕсгӕ кусартимӕ сластой Дзывгъис дзуармӕ.

рагон замантӕй. Фӕлӕ ма абон дӕр фехъусӕн ис цымыдисаг цаутӕ уыцы кадджын дзуар куыд ауды йӕ кувӕг адӕмыл, уый тыххӕй.
Бирӕ диссаг хъуыддӕгтӕ дзы уыди. Ам уыдис ахӕм хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ-иу куырм акасти цӕстӕй, уый мӕ рӕстӕджы дӕр уыди. Уӕллаг комӕй иу сылгоймаг куырмӕй ардӕм ӕрластой хӕргӕфсыл ӕмӕ йын йӕм бакуывтой Кусарт дын акодтой, мӕ цӕстӕй ракасти. Ой, уыдис. Уӕдӕ, уӕлӕ ацы аз мӕ кӕнгӕ ӕфсымӕрӕн, мемӕ иумӕ скъолайы ахуыр кодта Хъуылаты Солтаны фырт Вова. Йемӕ йӕ чызг у Аркъауты чындз. Фынддӕсаздзыд сывӕллон сын и, ӕмӕ ахӕм рынчын фӕци, ахӕм рынчын. Германийы дӕр уыди чызг. Ӕмӕ йын аудӕ зӕгъын, уӕдӕ мӕнӕ ма зынаргъ дӕм ӕрбахӕссут, уӕ кувинӕгтӕ. Ӕрмӕст уӕхӕдӕг хӕдзары куыд ардӕм кувинӕгтӕ мӕнӕ балхӕнӕимӕ цы ӕрбахӕсай, афтӕ нӕй. Хӕдзары хъуамӕ скӕна ӕртӕ кувинаджы, хӕдзары алцыдӕр бацӕттӕ кӕна, афтӕмӕй. Ауӕд ныр бацыдысты, тынг сӕм куы бакастӕн сӕ уыдтӕн, ауӕд ахӕм тарст уыдис сӕ цӕсгӕмттӕ. Нӕ, куы сӕм бакӕсай, уӕд рыст адӕм. Ӕмӕ ӕрывӕрдтой мӕ сын фӕкуывтон, мӕ мӕхӕдӕг дӕр йод куы куывтон, нӕ, уӕд мӕ бар чи у, уый куыддӕр Айфта йӕхи. Ул рацыдис мӕ гыццыл фылдӕр. Ӕмӕ та кӕрӕдзимӕ нӕ фӕдзурӕм мӕ мӕ мӕм ӕрбадзырдта, мӕ зӕм Вова куыд стут? Ӕмбар нӕй ус хабар, фӕлӕ мадам алцыдӕр хорз. Куыд хорз алцыдӕр? Алцыдӕр хорз. Иосиф афтӕ нӕ фӕкуывтам. Мӕскуыйӕ Германийы куы стахтысты, уӕд Мӕскуыйы уыдысты, мӕ Мӕскуымӕ Мӕскуыйӕ

Дыгургомы Нарыхъӕуы ис Нарты Сосланы дуры кувӕндон. Урс калачын бандоны хуызӕн дурмӕ ис ӕбӕрӕг тӕмӕссаг тых. Кувӕг адӕм дзуарыл сӕхи фӕдзӕхсгӕ ууыл абадынц ӕмӕ фӕхайджын вӕййынц. ӕрвон хъомысӕй. Радзырдтой нын ахӕм цау. Сабанты хӕрӕфырт, сывӕллон чызг, стӕгнизӕй йӕ къӕхтыл нал лӕууыд. Хистӕрты амындмӕ гӕсгӕ йӕ ныййарджытӕ кусартимӕ ссыдысты дзуармӕ. Дзуары лӕг куы скуывта кувинӕгтӕ, чызджы Сосланы дурыл куы абадын кодтой, уӕд адӕм уыдысты вдисӕн Хуыцауы стыр диссаджы арфӕйӕн. Сывӕллон чызг йӕхи къахӕй дзӕбӕхӕй рацыдис кувӕндонӕй. Ӕнусты дӕргъы Зруджы Зӕрин Майрӕмы бӕрӕгбоны йӕ быны цӕрӕг мыггӕгтӕ хъахъхъӕдтой рагон кувыны гъдау. Уӕдӕ ардӕм куыд нӕмбырд кодтаиккой ӕнӕзӕнӕг сылгоймӕгтӕ Майрӕмӕй цӕрӕццаг лӕппутӕ курынмӕ. Ардӕм бирӕтӕ ӕрбацӕуынц, кӕмӕн цот нӕй, чи лӕппумӕ фӕбӕллы, чи сӕмӕ фӕбӕллы. Ме ӕз мӕхӕдӕг зоны, ахӕм нӕ раз уыди, ӕмӕ йын ӕртӕ чызджы уыди, фыппар чызджы йын уыди. Мӕ мад, мӕ фыд рзоныгыл кодтой мӕ загътой, хъӕуы нӕ лӕппу, мӕ сын иннӕ аз райгуырди лӕппу. Вӕййы нӕ зӕнӕг ӕрбацӕуы, уымӕн дӕр вӕййы, и фӕстӕ кусӕрттимӕ ӕрбацӕуынц. рынчын чи вӕййы, уый дӕр ӕрбацӕуы. Мӕн ахӕм дӕлӕ навес чи сарӕзта, уый дӕр афтӕ ӕрбацыди, бакуывта ӕмӕ йын цӕмӕй феххуызын ис ӕмӕ сарӕзта навес. Алкӕмӕн дӕр йӕ цӕрӕнбон бирӕ уӕд. Афтӕ ма чызг зӕгъӕтмӕ никуы ницы и. Алцыдӕр ис. Ахӕм хабар дзы уыди мӕ даже Балхъарӕй дӕр ссыдысты. Фынддӕс азы сфӕлон нӕ уыди. Мӕ зынджы дӕр загъта, ирӕттӕ ахӕм бынат и мӕнӕ. Мӕ ссыдысты лӕгмӕ ус у мӕ скуывтой йӕм. Мы йоды фӕстӕмӕ сын райгуырди сывӕллон, лӕппу. Йоды фӕстӕмӕ алаздӕр цӕуын сӕрдым.
Бӕрзонд хохӕн йӕ тӕккӕ цъуппыл ис нӕ лыжӕды рухс кувӕндон. Рагон замантӕй абон онг Нӕ лыжӕды кадджын дзуарӕн лӕггад кӕнынц Фӕснӕлы хъӕуы цӕрджытӕ ӕмӕ уырдыгӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ.
Нарезӕт адтӕй хестӕрезӕт Кадескӕми равзурстӕй мӕнӕн Дигоргомин Иристони треунӕн ӕмбал адтӕй. Ма имӕ кувтонцӕ гъӕутӕ дӕр, бийнонтӕ дӕр. Ковгӕ ба кодтонцӕ обал ма син, цӕмӕй кӕстӕр фӕсевӕди гора Фулдӕр нӕлӕстаг нӕлгоймӕгтӕ еумӕ кувтонцӕ. Ма цудӕнцӕ силгоймӕгтӕ дӕр, нӕлгоймӕгтӕ дӕр. Цудӕнцӕ Уӕллагирӕй, Стурдигорӕй, Задӕлескӕй, иннӕ гъӕутӕй Донифарси. Еумӕйаг ковӕндон адтӕй. Беретӕн ӕнхус кодта. Беретӕн ӕнхус кодта. Зонун

чъири зӕгъгӕ фӕкодтам ӕмӕ йӕ мад кӕуын байдыдта. Рагон замантӕй ӕрыхъуыст ныхас, нард кӕй уыдысты ӕмвынг ӕмӕ ӕмзонд зӕдтӕ ӕмӕ дауджытимӕ. Кӕд ныры фӕлтӕртӕ нӕ зӕдӕнгӕс фыдӕлтӕй, хъыгагӕн, адард сты, уӕддӕр ма абон дӕр фехъусӕн ис ӕмбисонды хабӕрттӕ ирон адӕмы тӕмӕссаг бастдзинады тыххӕй уӕлӕрвтимӕ. Афтӕ мин фарасӕдӕ нӕуӕдз дыккӕгӕм азы тъӕнджы мӕйы дыууын ӕртыккӕгӕм боны чырыстон хъӕумӕ ӕргом ӕрцыдис сыгъзӕрин лӕгты дзуар. Уыцы цауӕн ӕвдисӕн чи уыдис, уыдоны чидӕртӕ фехъуыстой йӕ ныхас дӕр. Хуыцаумӕ кувут ӕмӕ уӕ фӕсивӕд хъахъхъӕнут, афтӕ загъта адӕмӕн Хуыцауы кадджын минӕвар.
Уотӕ усбадти Айтауы Кускети Сергейи хӕдзар ма хумӕ рбадти. Ӕрттивгӕ алы хузӕттивтӕ кодта, ӕфтӕр бӕхти ма хумӕ херуагтӕмӕ рбадти. Фыста йӕхи сыста, ӕмӕ афтӕ афтӕ мӕти цӕудзӕн афтӕ рӕзти. Все в белом форме, битный тот человек. Мӕ дырдыр адӕм ацыди, уыцырдӕм. Мӕ-иу сӕ йас уыд. Хӕй, сӕ йас уыди, агъуди дарӕг. Фӕлӕ дон куы айвӕзта, нӕ, дывӕдудӕй куы йоппсын, абазыты куы айвӕзта, цасдысты мӕ, агъуыдысты абазыты. Сӕ мын хафтыгӕнгӕттӕ ацыди. Хӕйтӕм хафтын ацыди.
Гассидыри зӕдӕр бадти, зӕдӕр бадти, ма цонӕй цӕгъгӕр кысын крыс сӕрмӕ ма мах дӕр ӕрбацыд ӕмӕ мӕнӕ ацырдыгӕй. плети крыши был. Маси эти бынтти ба мейт хъабарвардта, ама мейт вардта, фалы си еу раун ба цума еске лухис кодта. Эсти фигуры си дягурта, ама се пазуртаутта вот сыр, как бы вырисовывать кодта. Ма всякиди котаму, что еске слух кота, ну,

Иннӕ цымыдисаг хабар та нын радзырдтой Фарны хъӕуы. Хӕсты фӕстӕ тыхст ӕххормаг заманы хъӕуы цӕрӕг кадӕггӕнӕг Хасыгаты Газыр ӕмӕ иу бон фӕзындысты Лӕгты дзуар ӕмӕ Хоры Уацилла. Мӕ фыд цы агъуысты хуыссыди, уымӕн йӕ рудзгуытӕ уыдысты кӕртырдӕм. Рудзгуытӕй рухс рацыдис. Ӕмӕ куы ныррухс и, уӕд уӕхт ӕмӕ мадимӕ хуыссыдыстӕм къӕлидоры. Фыд кӕм хуыссыди, уый фарсмӕ. Ӕмӕ иу рӕстӕг, цавӕрдӕр рӕстӕг уыцы ныррухсмӕ рудзгуытӕ байгом сты, ӕмӕ хӕдзармӕ батахтысты бӕлӕтты хуызӕн цыдӕр йед ссыди. Сӕ уынӕр ссыд. Уӕд фестадысты нӕлгоймӕгтӕ, сахартӕ калгӕ нӕлгоймӕгтӕ, сӕ къухты уыдис згъӕрин лӕдджытӕ. Ӕмӕ лӕгты дзуар ӕрбадтис йӕ сӕрырдыгӕй, Хоруасилла ӕрбадти йӕ къӕхты рдыгӕй. Ӕмӕ йемӕ ныхас кодтой ӕмӕ дзы агуырдтой дзуапп. Мах дын кӕй бацамондзыстӕм, мӕ дын кӕй радзурдзыстӕм, Хёдон нын тынг рӕсугъд куыд равдисай адӕмы хсӕн афтӕ. Уымӕй фалӕмӕ йын загътой афтӕ: ӕртӕккӕ у тынг ӕвзӕр рӕстӕг, ӕмӕ Хуыцауӕн йӕ бон нал у кӕсын адӕмы тыхстдзинадмӕ, уымӕн ӕмӕ адӕм уыдысты ӕххормаг, фос куыд ӕххормаг уыдысты, афтӕ адӕм дӕр кодтой тынг зын цард. Афтӕ йын загътой, колхозы стыр цӕхӕрадоны ис йӕ цуры стыр обау. Мӕгосы обау скомкоммӕ уыдзӕни угард. Мӕгосы угарды кӕм уа, уым уыдзӕни бӕрӕггонд,

цӕмӕй адӕм аздӕхой кувындзинадмӕ, ӕртӕккӕйы адӕм цӕуыл ныххӕцыдысты, уыцы хъуыддагӕй та дарддӕр рацӕуой.
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уӕларвон цӕрджытӕ алкӕмӕн сӕхи не вдисынц, ӕрмӕст удӕй, зӕрдӕйӕ, хъуыдытӕй, уӕлдай сыгъдӕг кувӕг адӕймаджы, банымайынц уыдон семӕ фембӕлыны аккагыл.
Мӕхӕдӕг сӕ федтон, уый дын зӕгъдзынӕн. Мӕхӕдӕг, мӕнӕ мӕхӕдӕг. Мӕнмӕ ам колхозы бахъуыди, ӕмӕ ацыдтӕн, Сафоны ацыдтӕн ӕммӕхӕ. Сахат мӕм нӕ уыдис ӕмӕ ӕрцызон. Ӕмӕ ацыдтӕн ӕмӕ дӕлӕ Стыр хид чи у дӕлӕ, уый мидӕгӕй тъунел, тъунел роми. Ӕмӕ йӕ уыцы тъунелӕй куы бахызтӕн, уӕд мӕнӕ уӕртӕ уӕртӕ уыцырдыгӕй. Мӕнӕ сывӕллон куыд уа, сывӕллон йӕ афтӕ Мызур ба уарсирдӕм батахти. Ӕма йӕ риуӕй-иутӕ гӕдыны хӕстӕ фӕкӕнынц, фӕлӕ фӕтарстӕнгомау. Ай цы у, зӕгъгӕ. Сахартӕ калгӕ нӕ рухси бӕстӕмӕ сахар куы уартӕ уымӕл ардыйы, уартӕ та Категын. Ӕмӕ хеуырдыгӕй атахти, куыд уыди хеуый нӕ зӕгъын. Хеуый мӕхӕдӕг цы федтон хеуый зӕгъын. Дзуӕрттӕ тӕхыны тыххӕй мӕхӕдӕг сфедтон хеуый дыууӕ хатты. Фӕлӕ афтӕ ацырдыгӕй, ирзӕгъӕм афтӕ, уӕлӕ цыма сахарджыны дзуарӕй рад, уӕлӕ дынджырӕд стъалы дӕргъӕццонгонд. Афтӕ. Броде дынджыр цӕргӕс цыма у. Сахартӕ калы, Афтӕ уӕлӕуырдӕм куы фӕцӕйввахс кодта, уӕлӕ малы рагъы ӕрдузтӕ сӕ хонцуй сӕрмӕ, Ирхӕвины комкоммӕ Дзыгъвисы кувӕндон еу. Мӕ уырдӕм куы фӕцӕйхӕццӕ кодта, рагъобогон ӕрсабырдари, стӕй офтӕмӕ фауон ин имгъудта уырдӕм. Иннӕ хатт та федтон, афтӕ уый та ардӕм, мӕ уый та Хъӕриуы едмӕ, дзуары бын, хъӕриуы рдӕм афтӕ атахти. Уый размӕ иу хъуыстон, афтӕ федтон, афтӕ федтон, нӕ? Ӕмӕ уым сахам ӕгъдау уыди. Афтӕ федта, уӕд хӕдзармӕ бавай. Мӕ мамадан загъта, уӕле афтӕ, афтӕ федту. Уый уыди бонӕмбисбонӕн дӕр нӕ уыди, зӕрыгу. Зӕрыгу. Мад-иу ӕртӕчъири акодта, нӕ федал куывта ӕмӕ сахуыста ӕмӕ сивӕлд. Афтӕ баззади. Зуар тахтӕ федтай, нартӕ чъирискӕнгӕ нӕ скувгӕ, не сӕ хуызы уыд уый. Олой тыбал хоху, олой хъӕриу хоху, зӕдтӕй хъӕриу тӕрхоны дону загиу загътой зӕдты тӕрхонтыл. Уырдыгӕй ратахт зӕдӕмӕ зуй зуармӕн тахт, уый федтам. Уӕлӕ уырдыгӕй раздей бӕхы афтӕ рохс кӕны мӕйдар ӕхсӕв, рохс кӕны ӕмӕ

рудничыг аразӕй. Уйвуди 68 азы. Ӕмӕ разыди Тыбау хохӕй ӕмӕ Дзӕугъиздуармӕ ныццыди ныццахс рохсгӕнгӕ. Ӕмӕ йӕм ахуыссыд. Дзуар тӕхы иу тӕрхондонӕй иннӕ ранмӕ. Ӕмӕ уыдонмӕ дӕр цыдӕр уынаффӕтӕй махмӕ куыд и зӕххыл, уыдонмӕ та ноджыдӕр диссагдӕр уынаффӕтӕй. Ӕз дун ечи скодтам, куыдтӕ сты, ам цытӕ сты. Иу дӕр сӕ нӕ зонын.
Абон цы диссаджы цаутыл, ӕмбисонды хабӕрттыл дзырдтам, уыдон ӕвдисӕн сты, Ирыстоны зӕхх кӕй у цымыдисаг ӕмӕ табуйаг. Ӕмӕ цалынмӕ ирон лӕг йӕ фыдӕлты куырыхон, уӕздан ӕмӕ кадджын ӕгъдӕуттӕ ӕххӕст кӕна, сыгъдӕг зӕрдӕйӕ кува, уӕд мӕ а зӕххыл ӕвӕгӕсӕгӕй нӕ баззайдзӕн, ӕмӕ уыдзӕнис арфӕгонд Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕ ӕмӕ дауджытӕй.